Ukruk hi ṭha tein fail tein kan zoh a si ahcun ukkhatnak a simi Genesis in a donghnak cauk a simi biapuan biathlam tiang ahhin Jesuh Khrih asilosile Pathian le Satan an i ralnak hi hmun tampi ah zoh khawh le hmuh khawh le theih khawhmi le rel khawhmi a si. Kan Baibal hramthawknak Genesis pathum bakin Satan nih rul sinak kha ai lak i an hman i mul sinah a hlenmi ralnak cu kan Baibal cauk Genesis pathum ah an thawk i cu ve bantuk i an i ralnak a dongh ti lainak kong kha mipuan biathlam chungah meitali chungah zungzal hremhmun chungah thlak te lainak le peih tinak lai a sinak kong kha Satan kong kha pehtlai in kan cauk a simi a donghnak mipuan biathlam chungah kan hmuh khawhmi a si. Genesis cu le biathlam ah hin Pathian le Satan an i donak an i ṭhuanak tampi an i rahnak tampi kan hmuh khawh. Satan hi zeitindah zumlotu mi hna cungah hin rian a ṭuan timi kong he pehtlai in a tawite kan zohṭi hna lai. A rian ṭuannak ah zei set dah a si? Zumlotu mi hna zeitindah a tuah? Zumlotu mi hna Satan hi zeitindah a tuah i zeitindah zumlotu mi hna cungah nawl a ngei ti kha kan Baibal ah kan zohchih hna lai tawn ti kan hmuh khawhmi cu puanhnihnak Korin a ngan pali a hme pali chungah Pathian sunparnak thawngṭha cheu kha an theih khawh nakhnga lo an cungah a tlan sual nakhnga lo hi vawlei Pathian a simi nih an thinlung mit a cawter tiah Baibal ah kan hmuh khawhmi a si. hi vawlei pathian tiah Baibal ah kan hmuh khawhmi kuattinak puar in a ngan pali mi pali hi a nungmi kan biakmi Jehovah kan Pathian a khi a chim duhmi a si lo i kuatninak puar in a ngan pali pali chung hi vawlei pathian tiah a chim duhmi cu Satan kha a chim duhmi a si Satan i zum lotu mi hna kha a zeitindah an thinlung chungah rian a ṭuan kan ti a si thawngṭha puar thawngṭha a cheunak an theih khawhnak lai lonak ding ca an mitap puan in a khuhpiak i cu thawngṭha sunglawi cu a khuhpiak i aa lang lo ding setan in an mit ah hin hlawtnak thawng a chia rua i thawngṭha hi theih khawh zutawk in kan theih khawh lonak a ruang a si ti hi Bible nih a kan cawnpiakmi si vawlei cungah hin a fawi cemmi hi kan zumhnak kong pehtlai a fawi cemmi khamhnak co a si A ruang cu khamhnak cu zeitluk in a fawi kan ti si ahcun kanmah nih tuahmi pakhat hmanh a um lo i Jesuh Khrih nih a kan limpiakmi Pa Pathian nih vawlei ser hlan kan ca i timtuahnak timhlamhnak a tlin khawhnak ding ca thlarau thin a bawm in cuticun thumkomh an pathum tiah an i bawmhmi khamhnak thawngṭha kha zung cohlan pom ahcun cucu an tuah cia cangmi kha kan pum kan cohlan lawngah a hel i cutluk ahcun a fawi loksawng a si kanmah lei ṭhatnak dinnak vennak thiannak kanmah lei i zuamnak peknak a si lo i khamnak kan co khawhnak ding caah cun loksawng vel ngeihnak le zumhnak thawng lawnglawng ah a si mi a si caan khamnak cu a rak fawi tukmi

Zeitluk in dah khamhnak cu a fawi kan si. Maimom la an sam, fapa tluk in khamhnak cu a fawi. Cu tluk in a fawimi, cu tluk i free, cu tluk in laksawng a simi kan theih khawh lai lonak ding caah Satan a lam tampi ai zuam i atu zong Satan ai zuam cuahmah kan thin chungah thlarau duhnak hi zeitindah ka zolter khawh lai tiah kan taksa duhnak nihin kan thlarau duhnak caan tam a tha tawn i sihmanhsehlaw Pathian bia le Pathian thawngtha nih a kan hrinthan peng ding a si ti zong hi zumtu a nung cangmi kan nunnak zong ah hin sehten le rian a ṭuan i rian a ṭuannak cu kan thlarau thazaang a der khawhnak hnga caah kha khamhnak a co cangmi hna sinah cun rian a ṭuan sihmanhsehlaw khamhnak a co rih lomi hna sinah cun rian a ṭuan ding cang phundak a si thawngṭha an theih khawhnak ding ca ah khan an theih khawh lai lonak ding ca khan an mit a khuh an thinlung mit a cawter tiah Baibal nih a kan cawnpiakmi a si tahchunhnak pakhat ti ka chim lai ka min huh bu ahhin inn nganpi in dawh taktak chungah a chungah tlamhnak pangpar siseh sui le ngun in a khatmi ei thaw din thaw a phunphun in a khatmi thil mansung a khatmi kha ka mit hruh bul le puan pakhatkhat in maw ka mit khua hmu kho lo dingin pakhat ne ka hmuh ka kalpi si inn nganpi chungah cutlukin a rim a hmuimi pangpar cutlukin a man a sunglawimi sui lengngon cutlukin a thawmi rawl a phunphun a khatmi ka um ko man sehlaw ka theihnak lawngah ka theih ko sihmanhsehlaw ka hmuh ko lai. Cu ve bantukin cu tluk in a sunglawimi, cu tluk in ai dawhmi, cu tluk in a rim a hmuimi khamnak cu Satan nih kan mit a kan huhpiak ruang ai kan thei kho lo, kan thiang kho lo. Cucaah cun Pathian sinah khamnak kan co rih lo a si ahcun Pathian sinah bawm i hal law Bawipa, Satan nih ka thinlung le ka ruahnak le ka mit a ka cawttermi Bawipa ka lakpiak law ka teipiak law nangmah na thawngṭha ka co khawhnak ding cah Satan nih ka thinlung chung ka ruahnak chung ka nun chungah rian a ṭuanmi vialte ka hrawhpiak law na thawngṭha khamhnak thawngṭha ka coter ko ti hi hla hi kan cam ding hrimhrim bak a si ti hi Bible nih an cawnpiakmi Pathian biatak a si. Cucaah cun kan umnak ah hin zumh lo timi hna hi kan daithlang bak ding a si lo i kan daithlan lonak a rung se ten nih a kan tukforh i Pathian nih zeitindah khamnak hi an theih khawh lai lonak a si ah tiah rian mat lo taktak in rian a ṭuan ve caah Kan daithlang ding bak a si lo i na pawng na kam ah crusade le Pathian bia chim phuannak caan program an sual si. Caan ngeih ding le caan pe ding ah Pathian bia aa ngai ding hi rak timtua law na si kho tawk te Pathian nih caan rak pe ve ti hi Pathian bia tawi te nan sinah chim puan ka duh a si. Tampi lunglawmnak ngei Pathian tu na sunparnak le thluachuahnak kan pek ko seh. Amen.